Be ni'n mynd i wneud fan hyn nawr ydy edrych ar beth sy'n bwysig i nodi lawr amdan y llinell da chi eisiau ystyried a wedyn um, beth mae'r llinell parallel yn, yn gallu edrych fel i, i, i fynd gyda fe. So, gyda hwn, uh, llinell parallel yn syml, chi'n edrych am y gradiant, y llinell chi eisiau fod yn parallel iddo fe. So dwi eisiau llinell sy'n parallel i yn hawlu 3x plus 1. Felly, be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi yn mynd i ysgrifennu unrhyw llinell sydd gyda'r un graddiant. So mae rhaid i fi cael yr un graddiant. Mae rhaid i hyfalu fi fod yn y yn halu 3x. A wedyn gallai roed unrhyw beth yn fan hyn. So allai roed minus 3, allai roed plus 3, allai roed minus 10, unrhyw beth. Os nhw gyda'r un graddiant fel hyn, maen nhw'n mynd i fod yn parallel i'w gilydd. Okay? Jyst i atgoffa chi, llinellau parallel, llinellau sydd yn cadw yr un pellter rhwng nhw trwy'r amser. Right. So dyna'r cwestiynau rhywedd. Byddwn ni'n meddwl bod hwnna'n mynd i fod mewn rhyw fath o cyd-destun gyda bod wedi llunio um, lluniau syth i cyd-fynd gyda falle rentio uh, adeilad allan neu rhywbeth, um, a wedyn llinellau perpendicular mwy neu gyda mathematic pur, so bys, bys chi ddim ond yn gweld hwn ar papur maths. Okay? Nawr, os ydych chi eisiau llinell perpendicular i'r llinell yma'n fan hyn, um, beth dyn ni eisiau ydy, mae'r graddiant yn defnyddio cwpl o geiriau pwysig fan hyn.

yw minus 1 dros 2. Right? So, os dwi eisiau llinell sy'n perpendicular i hwn, mae rhaid iddo fe cael y graddiant yn hafl i hwn y fan hyn, sef minus hanner x plus unrhyw beth, neu minus unrhyw beth. Okay, so dwi'n mynd i roed 1. Nawr y rheswm neu'r rheol ni'n dilyn i wneud hwn ydy mae rhaid i graddiant y llinell lluos i graddiant y llinell perpendicular, dyma'r symbol yn perpendicular, ongl sgwar fach. Pan ni'n lluos i nhw, mae rhaid nhw fod yn haflu minus 1. Okay? Ond rhan fwy o'r amser gyda cwestiynau arholiad, be maen nhw'n edrych amdan ydy just, maen nhw'n mynd i roi llinellau i chi a mynd pa un sy'n perpendicular i hwn. So chi'n edrych am y cilydd negyddol. Ok, gan i edrych hynny. So dwi eisiau llinell sy'n perpendicular ac yn parallel i hwn. So os dwi'n edrych ar hwn yn fan hyn, mae gen i y yn hawl i 3 dros 2x, so bob 2 sgwar ar draws dwi'n mynd, dwi'n mynd fyny 3, okay? so dyna beth mae hwn yn golygu, a mae'n croes i'r llenyn y yn 7. Um, os dwi eisiau llinell sy'n parallel i hwnna, wedyn yn digon hawdd dwi'n gallu dewis unrhyw llinell sydd gyda'r un gradient. So dwi'n mynd i fod bach yn silly a roed minus cant yna, fel yr coes torri'r allan yn y

neu newid yr arwydd. Dyls, dyls fi ddweud hynna, felly. So, hafaliad hwn fydd minus 2 dros 3x plus neu minus unrhyw beth be chi eisiau. Neu ni fynd plus 10 pan ddim. OK? Reit, so fi'n yma. Nawr, mae yna rhywbeth really bwysig amdano hafaliad yma fan hyn, a hynny yw, dydy e ddim yn y yn hafali. So dwi angen ail ysgrifennu hwn. Dwi angen y yn testyn y fformula.

Taswn ni'n ysgrifennu hwn fel mx plus c, fes fe'n minus 3 dros 2x plus 5 dros 2, neu 2.5. OK. So, llinell parallel i hwnna. Mae'n gallu bod yn unrhyw llinell sydd gyda'r un gradiant.

Ok, dydy e ddim yn bwysig, y rhan yma ddim yn bwysig. Reit, so gan i cael look ar cwpl o cwestiynau arholiad sydd wedi bod yn y gorffennol. Mae gan ddwy linell syth wahanol o'r hafaliadau, y yn haflu 4x plus 3 a 2 y minus 8x yn haflu 10. Ydy'r llinellau hyn yn parallel? Rhaid i chi egluro eich ateb. So, beth dwi'n edrych amdan ydy bod y graddiant yr un peth. Yeah. Mae hwn yn edrych yn gret i fi. Mae e yn y ffurf dwi eisiau, sef y yn haflu, ond dydy hwn ddim. So peth cyntaf dwi'n mynd i wneud ydy cymryd 2y tan i 8x yn haf i 10. A dwi'n mynd i goffa newid y test yna i fod yn y. So dwi'n mynd i bracket o gwmpas y. A dwi'n mynd i dechrau symud pethau o gwmpas. So dwi'n mynd i adio 8x i'r ddwy ochr. A dwi'n mynd i rhannu gyda 2. Eto cofio, pan chi'n delio gyda llinellau syth, cadwch hein ar wahân. So, os dwi'n gwneud hynna, dwi'n mynd i cael 5 adio 4x. Ac os dwi'n ail ysgrifennu hwnna, bydd yn y yn hawdd i 4x plus 5. Right? So dyma'r ail llinell. Y llinell cyntaf i y yn haflu 4x plus 3. Ydy heina yn um, parallel? Mae nhw'n parallel. oherwydd graddiannau hael. OK, so chi'n gweld pwysigrwydd gallu gwneud hyn. Right. Dewiswch ddwy o'r llinellau canlynol sy'n perpendicular i'r llinell syth AB sy'n cael ei ddangos ar y grid. Rhaid i chi ysgrifennu reswm dros eich dewisiadau. Right, so mae ganddyn ni llinell syth yn fan hyn, gyda cael gwared o'r stylus yn fan hyn, so ni'n gallu gweld e. A dwi eisiau gweithio allan pa un o hein sydd yn perpendicular i'r llinell yma'n fan hyn. Right, so'r peth cyntaf i wneud ydy, dwi'n just yn mynd i gweithio allan beth yw hyfaliad y llinell yma. So, os chi'n cofio'r fideo diwetha, beth sy'n bwysig, ble mae'n croesi yr echelin y, ac wedyn y graddiant, so dwi'n mynd i fynd ar draws Un uned, a mynd lawr, a dwi'n mynd i weld, dyw hwnna ddim wedi gweithio yw e. Ie, dydw i ddim ar sgwar. So, os dwi'n edrych ar draws fan hyn, nes bod fi'n cyrraedd cornel arall, so fan hyn, beth dwi'n golygu yn hwnna di atebion ar gyfer y ddau echelin, so echelin X a echelin Y. So os dwi'n edrych yn fan hyn, mae gen i ateb fan hyn. Ie, mae hwn yn dau ar draws naw i fyny, ynddo fe? So os dwi'n neud triongl fi nawr, triongl gradient fi, mae hon yn mynd i fod yn dau ar draws tri lawr. Ia. So mae'r graddiant yn mynd i fod delta y dros delta x, sef minus 3 dros 2. A dwi'n mynd i symleiddio hwnna, dwi'n mynd i gadw fel mae. Reit. So beth ydyn ni'n gwybod amdan llinellau sydd yn perpendicular?

Reit, so gan i cael look a cael gwared o'r rhai o hein sydd ddim yn gweithio. So, dydy hwn ddim yn gweithio i we. Graddiant hwn yw 3 dros 2. Dwi'n edrych am 2 dros 3, so dim yr un yma. Uh, dydy hwn ddim yn y ffurf yna ar hyn o bryd. Mae hwn yn minus 2 dros 3, so dydy hwnna ddim yn gweithio. Um, dydy hwn ddim yn y ffurf cywir ar hyn o bryd.

Right? So, y dau ateb cywir ydy'r ddau yma'n fan hyn. Nawr, really dyle hwnna bod yn ddigon i gallu cael yr ateb. Right? A bys chi'n rhoi cilch gwmpas hyn a wedyn dangos bod gradient nhw'n 2 dros 3. Bysa hwnna'n ffain. Ond dwi'n credu er mwyn ennill y marciau i gyd, efallai yn y cwestiwn yma, bys fe werth ail drefnu. So mi fyswn ni'n rhannu gyda 3. Ar gyfer hwn. A wedyn yr un nesaf, so 2x tynnu 3 yn haf i 8. So os byswn ni yn

Lluosi minus 3 dros 2 yn haflu minus 1. Dyna yw y peth allweddol i wneud yn fanna, ydy os ydyn nhw'n gofyn i chi ysgrifennu rheswm dros eich dewisiadau, right, dyma beth mae chi, dyma beth maen nhw'n disgwyl i chi ysgrifennu lawr. Okay, dangos bod y graddiant yna, lliosi graddiant y llinell chi eisiau bod yn perpendicular iddo fe, yn lliosi red minus 1.